א גוטן טאג טייערע אידן, היינט איז דינסטאג פרשת ויקרא שנת תשפ ד, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועלן מיר רעדן היינט די היסטאריע פון די וואך. געווענליך די היסטאריע פון די וואך ווען מיר רעדן א זאך וואס איז געשען אמאל די וואך. אמאל וועל איך דערציילן א זאך וואס האט צו טון מיט די אידישע קאלענדער, און אמאל א זאך וואס האט צו טון להבדיל מיט די גוי'אישע קאלענדער. אבער הצד השווה שבהן רעדט מען פון א זאך וואס איז געשען אמאל, אין די וואך, בימים ההם בזמן הזה. איך וועל אבער דערציילן א היסטאריע וואס געשעט שוין אסאך אסאך יארן, ס'האלט אין איין געשען, און ס'געשעט עז ווי ספיק. דהיינו, אז די חומש ויקרא קומט אן שפעט, קינדער פארגעסן עס צו ברענגען אויף צייט, און איך קען ענק זאגן אלס מלמד פון אסאך יארן, חומש בראשית, שמות, ארויף קינדער געברענגט אויף צייט, במדבר דברים אויך, ויקרא איז די ספר וואס קומט אייביג אן נישט אויף צייט, מאוסט קינדער פארגעסן עס צו ברענגען אויף צייט, און די סיבה איז פשוט, מען האלט ערב פורים ערב פסח, ס'איז שווער אינדערהיים, סאו אטאמאטיש פארגעסט מען, סאו נעמטס עס נישט צום הארצן, ווייל איך וויל ענק דערציילן א מעשה וואס איז געשען מיט א ספר ויקרא וואס האט גענומען זעכצן הונדערט יאר ביז מען האט עס געטראפן, זייער זייער שפעט איז עס אנגעקומען, דהיינו וואס איז די מעשה? כדי צו פארשטיין די מעשה העל איך צוריק גיין אביסעלע אין די היסטאריע. ס'איז ליידער גוט באקאנט פאר אונז אלע אז בשעת די חורבן בית שני האט מען פארטריבן גאר אסאך אידן פון ארץ ישראל וועלכע זענען געגאנגען אין גלות אריין, אויך זענען אסאך אידן געהארגעט געווארן בשעת די חורבן בית שני, אבער אסאך אידן זענען געבליבן וואוינען אין ארץ ישראל אפילו נאכן חורבן. רוב אידן האבן דעמאלטס געוואוינט אין די געגנט פון יהודה דאס מיינט אינדרויסן פון ירושלים. מיט בערך הונדערט יאר נאכן חורבן איז אויפגעשטאנען א איד מיטן נאמען בר כוכבא און ער האט אנגעפירט א אויפשטאנד אקעגן די רוימיים וואס האבן דעמאלטס געהערשט אויף ארץ ישראל מיט די ציל אויסצולייזן די אידן פון די רוימישע הערשאפט און צוריק אויפצובויען די בית המקדש השלישי. פון אנפאנג האט בר כוכבא זייער שטארק מצליח געווען, ער האט געהאט מיט זיך רוב אידן תושבי ארץ ישראל, ער האט אפילו געהאט די שטיצע די גדולי הדור, א שטייגער ווי די הייליגע תנא רבי עקיבא וועלכע האט פאר א תקופה געזאגט אז ער איז גאר די מלך המשיח. בר כוכבא האט אוועקגעשטעלט א ריזיגע אידישע ארמעי און האט אויסגערופן א אויפשטאנד אקעגן אנדריאנוס קייזער די רוימישע קייזער מיטן ציל אים ארויסצוטרייבן פון ארץ ישראל צוזאמען מיט זיין גאנצע רוימישע ארמיי און די ענד ציל איז געוועזן צוריק אויפצובויען די בית המקדש השלישי. און ליידער ווי באקאנט האבן די רוימישע געענטפערט מיט גאר א שארפע מלחמה אקעגן בר כוכבא, צוביסלעך צוביסלעך האבן זיי מער און מער באזיגט די ארמיי פון בר כוכבא, ביז זיי האבן ארומגענומען די שטאט בעתר דארט ווי בר כוכבא האט זיך אויפגעהאלטן, און די ענד איז געווען נעבעך אז מען האט געהארגעט בר כוכבא מיט זיין גאנצע ארמיי, און די מלחמה און די אויפשטאנד האט ליידער געקאסט א ביטערע פרייז פאר כלל ישראל ווען מען רעדט פון צווישן זעקס הונדערט פֿופֿציק און א מיליאן אידן הרוגים השם יקום דמם. אנדריאנוס קייזער האט זיך נישט אפגעשטעלט מיט דעם, ער האט באשלאסן נקמה צו נעמען אין די אידן עד הסוף, און ווי עס איז באקאנט פון דברי חזל, האט ער דעמאלטס אויסגערופן געפערליכע גזירת השמד, נישט געלאזט מקיים זיין קיין מצוות, און ער האט גערוידעפט אידן, און ער איז צוריק געגאנגען קיין ירושלים, ירושלים איז טאקע דער בית המקדש געווען חרוב, אבער עס איז נאך געבליבן גאנצעטע שטיקער פון דער בית המקדש, איז ער געגאנגען און ער האט עס אויסגעאקערט אינגאנצן, צוגעענדיגט חרוב צו מאכן דער בית המקדש, און אויף דעם שטח פון דער הייליגער בית המקדש האט ער געבויט א רוימישע טעמפל. אידן זענען דעמאלטס אינגאנצן אוועקגעגאנגען פון דער געגנט פון יהודה, און זענען געלאפן צו דער געגנט פון דער גליל. כדי צו פארשטיין וואס אידן האבן דעמאלטס נעבעך מיטגעמאכט קען מען זען אין די מכילתא דרבי שמואל פרשת ישרוי, סוף פרשה ו', שרייבט ער אזוי, רב נתן אומר, רב נתן זאגט, וואס איז פשט אין די פסוק לא אהבי אלא שומרי מצותי, אלי ישראל דאס זענען די אידן וואס וואוינען אין ארץ ישראל און זיי שטעלן איין זייער לעבן צו היטן די מצוות. רב נתן זאגט דארט, מען האט געפרעגט א איד, פארוואס פירט מען דיך ארויס להריגה? האט ער געענטפערט, ווייל כ'האב גע'מל'עט מיין זון. מען האט געפרעגט א איד מה לך יוצא ליסורי פארוואס פירט מען דיך ארויס צו ווערן פארברענט האט ער געענטפערט על שקראתי בתורה ווייל איך האב געלערנט תורה. נאכדעם האט מען געפרעגט א איד פארוואס גייט מען דיך הענגען האט ער געזאגט ווייל איך האב געעסן מצות. מען האט געפרעגט א איד פארוואס גייט מען דיך שלאגן האט ער געענטפערט ווייל איך האב געשאקלט לולב ווייל איך האב געזיצן אין א סוכה ווייל איך האב געלייגט תפילין און אזוי ווייטער. אבער מיט די אלע רדיפות אונז זעמיר א עם קשי עורף אונז לאזן זיך נישט און כאטש די אלע גזירות האבן אידן ווייטער געדינט דעם אייבערשטן און דעמאלטס האט זיך אנטוויקלט די אידישע ישוב אין די גליל געגנט ווי מירון צפת טבריה און אזוי ווייטער. און ווי באקאנט האבן אין די שטעט און דערפער אויך געוואוינט די לעצטע תנאים ווי רבי יהודה הנשיא וועלכע האט געוואוינט אין טבריה און דערנאך אין ציפורי ווי דארט איז ער נסתלק געווארן און ווי ס'איז משמע האט טאקע רבי יהודה הנשיא צוגעענדיגט די שישה סדרי משנה אין טבריה. שפעטער די אמוראים האבן ווייטער געלערנט און פארשפרייט תורה אין די געגנט פון די גליל און די גולן. און דאס איז די סיבה טאקע פארוואס מען זעט זייער אסאך קברים פון תנאים ואמוראים אין די געגנט פון די גולן און די גליל אין ארץ ישראל. אבער נישט נאר קברים איז דא דארט, מען טרעפט אויכעט אסאך איבערבלייבענישן פון אור אלטע שילן פון יענע צייטן, אבער אז מ'רעדט פון איר-אלטע שילן דארף מען וויסן אז נישט נאר אין די גליל און אין די גולן געגנט איז דא איר-אלטע שילן, נאר מ'האלט אין איין טרעפן איר-אלטע שילן אין גאנץ ארץ ישראל. אזוי ווי די שיל פון וואס אונז גיימיר יעצט רעדן. אין יאר ניינטין סיקסטי פייוו למספרם האט איינער געאקערט א פעלד אין די געגנט פון עין גדי, און ער האט דארט געטראפן איבערבלייבענישן פון א אלטע שיל. וואס איז דאס עין גדי? עין גדי איז א נאטירליכע נעשאנעל פארק וואס געפינט זיך אין יהודה געגנט, דאס מיינט מערב צו ים המלח, עס איז א הערליכע פלאץ, ביוטיפול בערג מיט קוואלן, מענטשן גייען אהין שפאצירן, און דארט איז געווען א איד וואס האט געהאט א פעלד און ער האט געגראבן און אינמיטן אקערן האט ער זיך אנגעטראפן אין איבערבלייבענישן פון א אלטע בילדינג, קודם האט ער געמיינט אז עס איז סתם א אלטע בילדינג, אבער איינמאל מען האט אנגעהויבן צו פארשן האט מען געזען דאס איז נישט סתם א בילדינג, דאס איז א אלטע שול, מען האט אנגעהויבן צו טרעפן דארט כלים אן א שיעור אידישע זאכן. במשך צוויי יאר, פון נײַנצן הונדערט זיבעציק ביז נײַנצן הונדערט זיבעציק און צוויי בערך, האט מען אויסגעפארשט און אויסגערייניגט דאס גאנצע פלאץ און ס'איז אנטפלעקט געווארן א גאנצע ישוב מיט א שול, וועלכע לויט אלע באווייזן איז די ישוב געשטאנען איבער פֿיר הונדערט יאר, פון די תקופה פון בר כוכבא ביז די צייטן פון די גאונים. נאך אסאך פארשונגען האט זיך ארויסגעשטעלט אז די ישוב און עין גדי מיט די שול אינאיינעם איז אדורכגעגאנגען צוויי מאל גאר א גרויסע חורבן, די ערשטע מאל תיכף נאך די אויפשטאנד פון בר כוכבא, ווי אונז האבן פריער דערציילט האט אדריאנוס קייזער זיך נאכדעם גענומען רודף'ן אידן, ער האט חרוב געמאכט שטעט און דערפער ווי אידן האבן געוואוינט, און לכאורה דעמאלטס האט ער עס פארברענט. און ווי ס'שטעלט זיך ארויס, יארן שפעטער זענען אידן צוריק געקומען צו די פלאץ, פון פריש אויפגעבויט די ישוב, איבערגעבויט די בית מדרש, און זיי האבן דארט געוואוינט ביז אנפאנג פון יארע זעקס הונדערט, דאס מיינט אנפאנג פון די תקופה פון די גאונים, און דעמאלטס איז פארגעקומען נאכאמאל א גרויסע חרבן אויף דער פלאץ, ווי מען האט פארברענט די גאנצע שטאט, חרוב געמאכט די גאנצע שטאט, און זייט דעמאלטס האבן אידן מער נישט געוואוינט דארט. וואס איז געווען די סיבה פארוואס עס איז חרוב געווארן ווייסט מען נישט ביזן היינטיגן טאג, אבער אזויפיל ווייסט מען אז דעמאלטס איז עס חרוב געווארן צום צווייטן מאל. ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס מען האט דארט געטראפן, מען קען נאך היינט אהינגיין און זען מען זעט למשל אין די מזרח וואנט פון די שול איז אריינגעקריצט א בענקל פארן רב, אויך האט מען געטראפן די פלאץ ווי די בימה איז געשטאנען, און אפילו ווי די ארון קודש איז געווען. אין די שול האט מען געטראפן גאר אסאך אינטערעסאנטע זאכן ווי למשל, א מאזעיק פלאר ווען אינמיטן איז דא א קרוס וועלכע אונז קען מען היינט אלס די נאצישע סימבאל, ס'איז א פלא עצום, אבער ווי היסטאריקער זאגן אז די סימבאל איז גענוצט געווארן אין די אור אלטע צייטן דורך אסאך מענטשן, לאו דווקא אידן, די סימבאל איז געוועזן א צייכן פון ברכה, ביז ווען די נאציס האבן עס אדאפטעט און גענומען אלס זייערע סימבאל, און פון דעמאלטס איז עס א סימבאל וואס טוט רעזעמבלען די נאציס, אבער ס'איז זייער אינטערעסאנט אז אויפן פלאר פון די בית מדרש איז דא די סימבאל. אבער דאס איז נאר איין אינטערעסאנטע זאך, די עיקר וואס מ'האט געטראפן דארט איז אויף די מאזעיקס איז עס געווען אריין געמאלן און אריין געקריצט פארשידענע אינטערעסאנטע זאכן ווי למשל די רשימת הדורות פון אדם ביז יעפת, אלע מזלות אויף לשון קודש, די רשימה פון אלע אידישע חדשים, ס'ווערט דארט דערמאנט חנניה מישאל ועזריה. צווישן די אויפשריפטן זעט מען אויכעט א שכח פאר די נדבנים וואס האבן געגעבן געלט איבערצובויען די שול. אבער מער אינטערעסאנט איז א אויפשריפט וועלכע שטייט א געפערליכע קללה אקעגן דיע וועלכע וועלן גורם זיין מחלוקת אין די קהילה. ווי למשל, זיי וועלן רעדן לשון הרע, זיי וועלן זיך קריגן, גאר א שארפע קללה. און נאך א גרעסערע קללה איז דא, ווער ס'וועט ארויסגעבן פאר די גוים די סוד ווי אזוי זיי מאכן די שמן אפרסמ'ען, וואס איז געוועזן א סארט אוהל וועלכע נאר די אידן פון יענע געגנט זעט אויס האבן געוואוסט די סוד ווי אזוי מען מאכט עס, און דאס האט זיי געברענגט פרנסה, און זייער א שארפע קללה טאמער איינער וועט זיך דערוואגן אויסצוזאגן פאר די גוים ווי אזוי מען מאכט עס. און יעצט וועל מען צוקומען צו די מערסט אינטערעסאנטע זאך פון די גאנצע שיעור. אין די שול אזוי ווי איך האב געזאגט האט מען געטראפן איבערבלייבענישן פון א ארון קודש, אין די ארון קודש האט מען געטראפן זייער אסאך פארברענטע זאכן, און צווישן זיי האט מען געטראפן א פארברענטע קלף, וואס איז געוועזן איינגעדרייט און פארטריקנט, מען האט נישט געוואוסט וואס די קלף איז, מען האט עס געשיקט צו פארשידענע לעבס און פארשידענע פלעצער דאס אויסצופארשן, אבער קיינער האט נישט געקענט ארויפגיין וואס דאס איז, וואס פאר א מין מגילה דאס איז, און ס'איז אזוי אפגעליגן פאר פינף און פערציג יאר. נאך יארן לאנג וואס אן א שיעור מענטשן האבן פרובירט אויסצוטרעפן און אויסצופארשן וואס איז די קלף, אן ערפאלג, האט מען עס אין טו טאוזנט און זעקסצן למספרם אפגעשיקט קיין אמעריקע, קיין קענטאקי, צו א ספעציעלע לעב וואס האט געארבעט מיט ספעציעלע פארגעשריטענע סי טי מאשינערי און טרי די טעקנאלעדזשי און נאך זייער א לאנגע צייט זענען זיי ענדליך ארויפגעקומען דערויף אויף הונדערט פראצענט אז דאס איז א שטיקל פון א ספר תורה וואס דאס איז א חידוש נפלא ווייל דאס איז געווען די ערשטע מאל וואס מ'האט געטראפן א ספר תורה אין א אור אלטע שול און נישט סתם אין א אור אלטע שול נאר אין די פלאץ ווי ס'איז געוועזן די ארון הקודש און ווייל ס'איז געווען אזוי פארברענט פון די שטארקע שריפה איז עס געווען שווער צו עפענען ווייל טאמער וואלט מען עס אויפגעדרייט וואלט זיך עס צעבראכן סאו ס'האט זיך ארויסגעשטעלט וואס רעדט זיך די קלף, די קלף איז די ערשטע פאר פסוקים פון ספר ויקרא, סאו ווען כ'האב ווען געזאגט אז ספר ויקרא איז אנגעקומען טאקע שפעט אבער צום סוף איז עס אנגעקומען רעד איך פון דעם. די פלא איז, כאטש ס'איז זעכצן הונדערט יאר אלט, דאך איז עס געשריבן געווארן מיט די זעלבע צאל אותיות אזוי ווי אונז שרייבן היינט אין אונזערע ספרי תורה. און דאס איז א מורא'דיגע זאך, עס קומט צו ווייזן אז אפילו א חומש ויקרא קומט אמאל אן שפעט, נישט געפערליך. סך הכל האט עס ארויסגעברענגט גאר א מורא'דיגע שטארקע מעסעדזש, אז אפילו מיט די אלע רדיפות און אלע צרות און אלע גלות'ער, האט מען אייביג געדאוונט, אייביג געלערנט, פארנישט האט זיך געטוישט, די ספר תורה איז געבליבן די זעלבע. אבער נאך מער אינטערעסאנט וואס מען האט געטראפן אין די אשיר איז, אין דעם ארון קודש האט מען אויך געטראפן איבערבלייבענישן פון ביינער פון שעפעלעך און ציגעלעך, וואס דאס איז א חידוש נפלא, ווייל אונז ווייסן מיר דאך אז מען טאר נישט מקריב זיין קיין קרבנות אינדרויסן פון די בית המקדש. סא איז דא וואס זאגן אז די געגנט איז נישט נאר געווען א שטאט אין די צייטן פון בר כוכבא און שפעטער אין די צייטן פון די גאונים, נאר די שטאט איז אויכעט געוועזן א שטאט

קיינער האט נישט געקענט דערציילן וואס דארט איז געוועזן, אבער אזויפיל זעט מען יא אז כלל ישראל האט עס יא איבערגעלעבט, כלל ישראל חי וקיים, נישט קיין חילוק וויפיל צרות, שריפות, גירושים מיר זענען דורך, לערנט מען נאך אלץ די זעלבע תורה מיט די זעלבע חומש ויקרא, און די עיקר איז, די חומש ויקרא איז צוריק אנגעקומען, סאו מאכט זיכער אז אייער קינד ברענגט דעם חומש ויקרא. א גוטן טאג.